Awle thirtute ka lo lawm leh vek cheu a ka channel ah Miss Bani Mawnu Tersai rawn tawng chhuak leh ta tih hian a rawn sawi ani. Ka Mawna ah khuan ka haw tawh dawn lo, ka duh tawk viau e, kum sawm dawn mittui nen ngawi rengin ka tuar a. ka thei tawh tlawt lo a ni e, ka a zo mai dawn I am done min vo reng hlawm bawk si. Freedom ka nei lo, ngawi rawh intih reng hi ka ning ve tawh, an roah hian ka buai lo bawk I am done. LSC kha tlak ruk a ni lo aw, dik lo taka ka tlak a ni lo bawk, content rek ka phal vek tawh e tiin a rawn sawi a ni. Heta pakhat hian in LSC lehkha hi a rawn post tlat mai a FB-ah, a hriat chin hmel viau mai a. Ti hian a rawn sawi tel bawk a ni. Miss Benitez chhungkaw buaina zeptha chuan a hriat loh lanin building pakhat pumpui chu a hmingin a lo change ngei chu a nih hmel e. Benny unaupa pakhat zawk Eliza leh zeptha pawh an insual pha an tih kha, hei a zia lo hle mai. Record atanga a lan dan chuan kum sanghnih sawmhnih pakhat a change a ni. Awm zia chu, Miss Banipa thih hnu kum hnih na ah, Miss Banipa kha kum sang ni sawm pakua khan a boral a ni, tiin a rawn sawi a. Government of Mizoram Land Revenue and Settlement Department Certificate of Land Settlement bawk tiin a rawn ziak a, hei LSC number tih te, Name of Owner hming te a rawn dah tel vek bawk a hei. He thil khawi minge rawn haichhuah ka hre lo a, F, Facebook a rawn tarlan. ka rawn pawsa nia min attack hmasa tu lo chu ka attack hmasa ngai lo a maw mahse a tha taka kan in biak theih erawh chuan ka ngaidam leh mai zel ka dikna ka thlawm ve ngai lo tiin a sawi nia dawt ka sawi ve ngai lo titi ho hi chu proof a lang anga an sawi zia a lang mai zel an ngawi hmak mai zel sawi ve hi an hlau thin tiin a sawi a he thil hi nichin deuh lawka a post a nia IG ah. min ringawm a thil tha tak a min hrilh thin tute hi chu ka export ngai lo aw ka tuar fan fan a mitui nen a top a ka ngaihdan a nih loh chuan pawk keh hun ka nei ve a nia ti nasawi nei an ropah hian ka buai lo chiang e ka chhuak nal nal ka thinrim ve tawk tawh kum sawm dawn ka mo ve tawh ti nasawi nei he thil hi darkar hnihliam ta post kha a nia Tiin a sawi bawk a ni. Mo sual min ti thin tute zawng zawng hian ka hriat ang zawng zawng hi hria ula chu. Hetlai tih leh min put tir ka ring hauh lo mai. Ka hlim veng veng Pathian zara advertisement painting te min lo hre thiam lawk ula, advertisement thei vel e ka inbe leh dawn nia tiin a sawi a ni. Mizo Observer hian tiin a sawi bawk a, chhungkaw buaina thuk lutuk kha kim lutukin ka hria a. kim taka kil tian hriat chuan tan zawk ka lo nei a nih pawn min hrethiam rawh u dawt ka phuah chawp ngai lo va thil hriat dik loh avanga tan hmun rah sual te chu ka nei ve fo ngei ang mahse tun tawm chu mi tam tak kil tin atangin thu ka dawng a thim ka chan duh avangin ka thu hriatna te an identity ka puan ka puan ngai lo va ka puan dawn lo bawk ka hriat ang khi hria ulh ang mak entianga. ka hriat ang hi ka hria a ni tih hria se ho te te a ka kah ti lek lek an en liam mai tur a nia ka hriat ang zawng zawng sawi mi ni i lang tu tan mah hlawkna hemi isuah hian a awm lo mahse social media ah min tan tu mi tawng thei thenkhat ten kan thla vang zak lo a an hauh reng avang emaw min ngaithei lo tu ten kan chanchin a chhe thei ang ber a. kan nihna ni miah lo an sawi avang hian kan nihna tak tak hi thuboin a awm hlen theilo kan nihna tak tak hi belhchian dawl lo leh zawhfiah zawhfiah dawl ni rawh se tiin a sawi a ni Teresa hian ti hian a sawi a mi felnu hian a hre vek tawh a nia The Mizo Observer ka rinang in ta hauh lo ka hmangaih che tiin a sawi a ni. Miss Bunny hian in chhungkua a hra la, a nu a mual pho va, a upa ber a mual pho bawk a, in nu pa inkar a ti chhe bawk a. Pathian a la ti a maw? Let's see flower and supporter chiah ngaihtuah in hetiang video leh comments leh decision siam a nia. An duhthuin an chhuak bawk a. Tiin hmeichhe pakhat hian a rawn sawi ania, Hetah hmeichhe pakhat hian hmangaih pawl ten an phung hre lo hlawm lutuk hian e, a post ah sawn team test an va rak ve chim chim ngai lo, hmangaih pawl teh ang em em hian. fel lohna an nei ve ang. A sual zawk chuan a rawn timual pho duh chat mai ni. Tihmual pho a nih avanga a insawi fiah de ve nate zawng zawng lah mo sual leh mo rap thlak a chan tir zawk tu pangngai hmel fu hlawm si, tawngkama miluklak hrelo intam te si ni lovin nangmahni zawk hian e. mi chhungkaw ti darh tu misual dik tak zawk chu hmangaih leh a pawl te hi mi bei chiang mi bei ching in nia a tulna in nan tawh em avangin keini chuan kan lo do let in hmelchhiat tluk zeta thinlung rilru a darkat hmangaih leh a pawl te ho thin pakhat hmeichhe pakhat hian a rawn sawi a hetia fans ho lo in bei chiam hmangaih pawl leh tehsip pawl te lo in bei chiam hi an awm zia nei lem lova he thil chungchang hi a kal zel a nih chuan in nakinah thu dik tak. thudik zawk tunge dik zawk a tunge dik lo zawk kan hre thuai tur a ngai ang awle khati chin zawng kha ni phawt te se i ngei dan te comment section lamah i rawn sawi ve dawn nia.